musi vha gude thetshelesi wa phalaphala fm musi zwo rali ri na mbudziso nzhi dzine ra vha nadzo hu na vhathu vhane vha vhori vho tshila nga tshine tshifhinga tsha mulovha namba mulovha ri dovha hafhu ra vha na vhathu vhane vha vhori vho begwa vha wana shango ḽo no vhofholowa ha vha na vhathu vhane vha vhori vho begwa shango ḽi tsini no vhofholowa zwino ndi zwa ndeme uri ri pfe khavho uri na i mbofholowo i amba mini khavho tshike swa para para fm namusi ro ḓigeḓa na mulanga raskinya ra ḓigeḓa na tshanduko ḽigege khathihi na vho david seve ndi tshi khou ri ḽo kovhela na kha vhone vhane vha vha hanefho hayani ḽo kovhela ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa vhathu vho ḓigeḓa ndi ri vhathu mbekanyamushumo tshi thoma vhathu anga si vhona vha lavhe ra ri khou zuwa i sa thi thoma tshandu ndi khou ḓo thoma nga ini ende nda zwo zwo no uri ndi songo thoma nga ini ngo ndini wo thoma mara kha ri nambe ri thome hanefho kha ri ḓo rabelesa musi ni tshi khou aluwa ni tshi kha ḓi vha muṱuku ri no bebelwa gai eh, na aluwa muḓini o tou itisa wani
ndi thoma ndi livhuwe vhathetshelesi vha phalaphala fm na inwi miss p ndo tshuwa nga maanḓa uh, thoma tou ḓowela nga maanḓa u ḓiwana ndi nga ngeno ngori kanzhi ndi wana ndo dzula hafho ine na dzula hone ini fhedzi tshanduko ndi muṱhannga o begwaho nga ṅwaha wa 1991 nga ṅwedzi wa ṱhafamuhwe nga dzi 20 zwone zwa khamba zwo ri ndi na 34 years ndi bva masia dihuop um ndi tsini na tshiphuseni tsini na kankuzana zwino hezwi ndi afha ndi muthu na vhori ndi amba tshivenḓa na xitsonga ndo lwa kha muṱa na vhori ri funa mudzimu ndo gudiswa mudzimu u bva ndi a ḓirwa muṱuku nda ya tshikoloni divo primary school u bva afho nda ya theocentric nda ya lt villas matric wanga nda u ita makhado comprehensive ndi he nda ya gudedzini ḽa university of limpopo nda ita hezwi zwa zwa media na musi nda ḓi wana ndi tshi khou shuma kha sabc ndi mvona mafhungo
mulanga ene o begwa fondwe a pfuluwa ḓa ngeno soweto kha ri ḓo lavhelesa musi a tshi khou aluwa u swika hafho hune a vha hone a ri vhudze na zwa uri u ita mini kha vhutshilo wa ḓuvha na ḓuvha um, nṋe ndo bebelwa fondwe a sa zwe amba zwone ndo bebelwa fondwe nda vho uri ndi mbo ḓi pfuluwa nda ḓa nda dzula ngeno nda vha ndi tshi khou dzula tshiawelo so ndo aluwela tshiawelo um, vhutshilo anga hoṱhe ndo dzhena tshikolo zwo vha zwi ndi khou zwifha kha nga lwasha vhutshilo hanga hoṱhe ndo thoma nda dzula nyana tshifhinganyana venḓa ndo vha ndi tshi khou dzhena tshikolo tsho no pfi bele ndi tshi khou dzula na makhulu anga huṅwe fhethu no pfi vuvha nda kona u bva afho nda kona u ḓa nda dzula ngeno tshiawelo na vhabebi vhanga um nda dzhena primary mambo primary ine ya vha tshawelo nda ya sekondari ndi tsha sekondari nda dovha hafhu nda humela venḓa nda ya nda dzhena tshivhase sekondari ndi tshi to fhedza grade 8 yanga nda dovha nda humela ngeno futhi u bva grade 9 u swikela grade 11 uh, nda dzhena ngeno ndi tshi khou dzhena progress comprehensive uh, nda mbo ḓivha nda swika he nda si to tshimbila zwavhuḓi kha grade 11 nda mbo ḓi humela venḓa futhi nda dovholosa grade 11 nda ita na grade 12 tshilala sekondari

vhathu vhoṱhe a vha takale ri khou vha lumelisa ee nṋe ndo bebelwa alexander ra nda alutshela venḓa u swika ndi tshi ḓa kha standard three four yanga ndo ḓa nda i dzhena ngeno tshikhuwani deep clove he vhabebi vhavha vha tshi khou shambila vhe hone zwa dzhena tshikolo mangwele u bva hafho zwithu zwo vha zwi si tsha takadza a zwi ngo vhuya zwa dovha zwa takadza u bva hanefhaḽa ngori zwithu zwo mbo ḓi ri shandudya ha vha uri ndi mushavho fhedzi huṅwe na huṅwe he ra vha ri khou tshimbila hone ndi khou amba nga houḽani ṅwaha wa 1976 u bva hafhaḽani zwithu zwo thoma zwo thoma zwa konḓa nga maanḓa zwino ni ita mini uri ni si ḓiwane ni tshi huvhala ni ni badani ni dzi nḓilani arali uri ne a ni khou ya zwikoloni ndi hafho he muthu a tshi vha na dzangalelo ḽo ita ḓirama na u imba ra ḓi kuvhanganya ra thoma u ita ḓirama then ya ra lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ne ri ite ri tshi bvela vhathu ne ri tshi yo gudisana na vhaṅwe vhathu hangei zwithu zwe zwa ita zwa uri muthu a kone zwiṅwenyana u swikela muthu a tshi bva kha helinoni ḽashu mhm. ri tshi bvela nnḓa mhm. muthu ambo ḓivha uri ne o ima hanefhaḽa ka ḓirama zwino ni hangei nnḓa ni fanela ni dovhe ni vhuye ni tshi vhuya ni khou ḓo ita mini zwithu zwo lugana ngeno hayani ni tshi swika hu ḓo itea mini mami a thoma na dzunguluwa haningei nnḓa ngei ndi hafha he nda thoma u dzhena tshikolo tsha luambo lwa vhene ḽa shango nda vhuya nda thoma nda ya tshikoloni nda guda sa nese mm.
zwi amba zwo ri nga tshi tshifhinga tsha musi vhathu vha khou gidimedziwa na vhone vha vha hone hanefhaḽa kana vha vha tshi khou tou zwi vhonela kule ho vha hu tshi khou gidima muthu Ho vha hu si na we a nga ri ene o dzula o ḓigeḓa. Ho vha hu si na u ḓigeḓa. Vhege iṅwe na iṅwe mugivhela muṅwe na muṅwe ho vha hu tshifhinga tsha mbulungo. Vha nga mbudza arali uri hu khou fhira dzigoloi dza mbulungo vhana vha tshikolo vha khou imbelela vha tshi haningei vhana vha khou imbelela hu khou yo vhulungwa ṅwana wa tshikolo maḓuvha a sa fheli hone dzinyimbo hu khou imbiwa tshikoloni a zwi tsha konadzea uri ni ye tshikoloni ni a kha ḓi lingedza uri ni shavhele ṱhamusi kha miṅwe mivhundu zwi to bva kha uri kha uyo muvhundu vhathu vha hone vha vha tshi khou ḓifara hani afho zwikoloni zwa hone vha vha tshi ḓivha mini vha ni ṱanganedza a vha ni ṱanganedzi naa zwi amba uri vhaṅwe vhathu vho balelwa na u ya zwikoloni nga nṱhani ya nyimele ndi langelo vhanzhi a si a si vhathu vhaṱukuni
tshandu ri tshi khou lavhelesa vhutshilo hanu namusi na zwikhala zwine no zwi wana ni tshi lavhelesa ḽa mulovha na mba mulovha ni vhona u nga ri ndi zwifhio zwithu zwine na vha uri no kona u zwi swikelela nga nṱhani uri shango ḽashu ḽa afrika tshipembe ḽo vhofholowa na musi heyi mbofholowo msp yo ḓa na zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ngauri um zwi ita uri nṋe sa murema zwikhala zwe zwa zwo vhetshelwa vhatshena na nṋe ndi nazwo ende tshikhala tshihulwane nga maanḓa ndi pfunzo eh u tshi amba na vhathu vha kale vha vhudza uri eh, vhathu vha kale vha vha tshi to tendelwa u vha ṱhamusi nese kana doko i mean kana mudededzi kana pholisa mm. fhedzi zwa zwino wa wana uri vharema ndi dzi c a vhaṅwe ndi madokotela zwithu zwo ralo ngo ralo nṋe ndo rali ndi so um nda ndi tshi funa badi uri ḓiwana ndi kha thelevishini ende ndi tshi vhona uri ndi khou aluwa kha shango ḽine ḽa vha uri ndi khou zwi vhona zwi tshi khou itea a tho ngo bebwa nga vho 1960 something hune nda nga ri ṱhamusi eh, ho vha hu si na vhavhali vha mafhungo a tshivenḓa mara ndo aluwa ndi tshi khou vha vhona vho ndedera mushwana vho tshifhiwa doyoyo vho thivhudzisa lukoto vha tshi khou vhala mafhungo a tshivenḓa nda ri heinoni ndi mbofholo ine ya vha uri i khou tendelana na vharema vha tshi ita vha tshi vhala mafhungo a tshivenḓa zwino nda ḓivhudza uri eh, uri ndi swikelele hafho ndi khou tea u ya tshikoloni ndi zwone ri na mbofholowo fhedzi heyi mbofholowo a i suku ḓa ya- ya sokou vha mbofholowo ri na vhuḓifhinduleli ha uri mini mbofholowo kheyo ni ita mini ngayo zwino ndi ngazwo ndo konḓelela tshikolo tha thu fhedza nga tshikolo ndi kha ḓi isa phanḓa ngauri ndi pfo- ndi pfha ungari mavothi manzhi a kha ḓi ḓo vulea ngauri ndi khou konḓelela pfunzo zwino namusi ndi tshi ḓi vhona ndi kha thelevishini u to ndi vhudza ngoho ndi pfha zwi a ntakadza nga maanḓa ende ndi nyaga uri um ndi ngazwo ṱhamusi vhana vhaṱuku kana vharathu vhanga vha tshi nkwama kha vhudavhidzani ha nnyi na nnyi vha tshi mbusa uri tshanduko no swikisa hani afho hune na vha hone a thi vha thise dzi thungo ndi a ḓivhudza uri um havha vhana vha khou ṱoḓa um ngeletshedzo kha nṋe zwino ndi a vha ṱalutshedza uri itasani so na so na so ngori ndi ḓo zwa uri ndi tshikhala tsho itelwaho nṋe mara a thi ngo tea u tou farelela khatsho nda nda nda nda ri a thi tsha ngo tenda tha tendele vhaṅwe vhathu vha tshi dzhena zwino imbofholowo u tou amba ngoho yo ḓa na zwithu zwavhuḓi nga maanḓa lune ndi mbofholowo ine nda tea uri na nṋe muṋe ndi vhe na vhuḓifhinduleli khayo tshandu ni tshi ri vhaṱuku no mbo ḓi ringa ngeno uri ngori vhaṱuku ngori eh, okay sharp mulanga kha ri ḓoe kha ene ene o bebwa a wana shango ḽo no vhofholowa um ndi khou sokou tou tendela u pfhufhela uri o zwi guda na tshikoloni uri ho itea mini kale fhedzi vha a tshi khou pfa vhosevhe vha tshi khou zwi ṱalutshedza o no vhuya a zwi vula maṱoni awe kana muhumbuloni wa nga nḓila ye vhosevhe vha zwi ṱalutshedza ngayo hei nda ndi sathu vhuya naho ndo no vhuya nda zwi vhala nda sathu to vhuya nda to zwi pfhavho kana u to zwi humbula nga nḓila ine vha khou zwi ṱalutshedza ngayo um ndi tshi khou vha pfa vha khou zwi amba ndi zwithu zwino vhori zwi ṱungufhadza nga maanḓa uri vhathu vha vha tshi khou to tea u tshila vha khou shavha ḓuvha na ḓuvha ende zwi pfala vha tshi khou zwi amba unga wo vha u sa ḓivhi na zwa uri ḽitshi tsha matshelo u ḓo vha u kha ḓi tshila naa nṋe ndi sedza kha tshifhinga tshine nṋe nda khou tshila ngatsho na mbofholo ine nda vha nayo zwino nda pfha uri zwi a tshuwisa uri hu na vhathu vhane vho tshuwa vha tshi khou ofha ḓuvha na ḓuvha minete muṅwe na muṅwe vha sa ḓivhi uri ḽa matshelo ḽo vha farela zwifhio mm. ngori nṋe ndi pfha uri kha tshifhinga tshine nṋe nda khou tshila khayo zwino um ndi na mbofholo nnzhisa nga maanḓa ine naho ri sa ḓivhi uri matshelo ḓo itea mini vho ngori ri vhathu nṋe tv ndi khou tshuwa uri matshelo ṱhamusi ndi nga gidimedzwa nga mapholisa kana nga mini ndi khou vhulaiwa a thi zwi humbuli ene mutambi wa litambia ḽa muvhango a ri ḓo lavhelesa uri kha mbofholo ine ra vha nayo ṋamusi a tshi lavhelesa hune a vha hone na zwikhala zwine a vha nazwo
ndi tshi khou sedza zwikhala zwine nda vha nazwo zwino a thi kholi uri nga tshifhinga tsha kale nda ḓo zwi wana nga maanḓa sa zwine tshanduko a khou amba zwone sa vhathu vharema nga kha nṋe nga maanḓa ngori ndi muthu wa mufumakadzi ndi sokou pfha nga ri naho um vhathu vha vharema vho vha vha tshi konḓelwa nga maanḓa ndi pfha ungari zwa zwi tshi vha zwi zwo kalulesa kha vhathu vha vhafumakadzi ndi sokou pfha ungari vhafumakadzi vha vha sa koni u ita zwithu zwine vha kona u ita zwone zwino ra ri si na mbofholo yo uri ri kone uri ri humbule uri muthu wa mufumakadzi u a kona u vha na mishumo yo khetheka yo khetheaho ngaho uri u a kona u swikelela hune wa sa kholi na zwa uri hu na fhethu hune wa nga swikelela sa muthu wa mufumakadzi nga nḓila ye mihumbulo yashu ya vha yo yo bvelelwa ngayo ngori ra ri si nayo mbofholowo so nṋe ndi khou ḓiwana ndi kha tv ndi khou tamba kha ḽitambio ḽa muvhango ndi khou vhoniwa nga vhathu vhoṱhe na makhuwa ndi vhe nda ṱangana na muṅwe wa mukhuwa ri iwe ndi a u ḓivha nda mangula uri e na vhathu na vhathu vha tshina vha vhona muvhango zwe kale ndi a kholwa uri zwa zwi siho na luthihi ya musi kha ri ḓo lavhelesa uri afha kha theḽevishini kale ho vha u khou vhonwani

wali ḓivha mulanga okay okay no fara na area la ni ṱoḓa u ḓivha zwa uri i fara i gai i fara i nga a ri ḓo lavhelesa uri afrika tshipembe ḽa mulovha na amba mulovha musi ri sathu wana mbofholowo na ili ḽa ṋamusi ḽo fhambanani ṋamusi zwithu zwi khou tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa nga maanḓa maanḓa ndi tshi ambela vheiwe thangana ya ya murole no swika na ḽi wana ḽo to rali zwino khumbelo yanga kheyi ndi zwone vheiwe yani tshikoloni tenda arali wo ri mukegulu na mukalaha vha kha ḓi kona u vhea sage ya mugayo nga murahu ha vothi arali ni tshi kona yani tshikoloni ni songo ima ngauri pfunzo ndi yone ine ya ḓo ri swikisa hafha hune ra khou ya hone ngauri a ra to swika u ya nga ha nṋe mm. ri tshi kulesa zwino beiwe arali uri ni na tshifhinga na vhabebi vha kone sapota vha kha ḓi kona beiwe i yani tshikoloni mm. vhana vhanzhi vha khou ḓi bvisa ah, u no ṱangana na vhana vhanzhi nga hafhanoni vho bvaho zwikoloni vhaṅwe vha vho dzhena kha zwiṅwe zwithu zwi songo zwi songo teaho uri muthu a vha khou ḓitshinyela tshifhinga kana vha khou tshinyela heḽi shango ḽa hashu tshifhinga mm. ngauri dzinndwa hezwiḽani dze dza vha hone hangei murahu dza dzi khou itela zwa uri lushaka lu kone u ḓo bvela phanḓa zwino arali no fhiwa sitepe tsho u thoma zwino zwiḽa zwiṅwe no fana rine zwiṋamele ane a zwi ṋamelwi nga rine vhakala a rina ro no gomala ri salelwa zwi ṋamelwa nga vheiwa zwino ri koniseni uri ḽi shango ḽashu ḽi kone u dzika vhathu ri ḓiphine ri dovhe ri ḓigeḓe
mulanga ṅwedzi wa mbofholowo u amba mini kha ene sa muswa o bebiwaho na shango ḽo no vhofholowa
u amba zwithu zwinzhi nga maanḓa um ndi soko pfha ungari ndi tshihumbudzi tsha hune ra khou bva hone um ndi tshihumbudzi tsho ri ro no ro no swikeselesa zwithu zwinzhisa nga maanḓa mara fhedzi ndi tshihumbudzi tsho ri samusi ro no swika hune ra vha hone zwino ri khou tea u ya phanḓa nga maanḓa sa muswa sa nṋe ndi sa zwi ḓivhi zwo ri ho itea mini kale tshiṅwe tshifhinga u a pfha u sa tu zwi pfhesesa zwavhuḓi uri zwo zwo aluwa zwo hula u swika gai u soko pfha ungari ndi zwithu zwine vho uri a zwina phanḓa na murahu so hoyu ṅwedzi u tshi swika u a humbudza uri vhathu ri vhuya ri ṱangana na hezwi na hezwi na hezwi na hezwi ende ri khou tea u swikelela gai so kha nṋe u to amba zwavhuḓi vhuḓi ndi tshihumbudzi kha nṋe mm. tshandu ni nga ri shango ḽashu hune ḽa vha hone na musi inwi no vhofholowa
hey ndo vhofholowa fhedzi ani nembe ngoho
eh ndo vhofholowa uri ndi a kona u dzhena fhethu he vha- he vharema vha vha sa koni u dzhena murahu fhedzi ri sa- lavhelesa fhungo ḽa vhutshinyi ndi tshimbila ndo ndi tshi ofha nyana eh ndi ambe ngoho eh hu na fhethu hune nda pfha uri naho ndi khou ri ro na mbofholowo na mapholisa a hone hu na huṅwe fhethu na vhori arali ndi khou tshimbila thi ngo to to ḓivhudza zwa uri eh, tshiṅwe na tshiṅwe tsho luga ndi zwone a hu tshena muvhuso wa, wa, wa tshiṱalula kana wa apartheid zwa zwino hune ṱhamusi hu nga sokou bva gulu i khou bva kha mapholisa kana zwiṅwe zwithu fhedzi vhutshinyi hune ha vha uri vhuhone nga maanḓa maanḓa si ḓoroboni ndi hone nda pfha uri eh, a tho ngo to bofholowa mara kha zwithu zwinzhi unga eh, zwikhala zwa- sa sa izwi ro ḓi amba uri zwa zwino ri kha ḓo tshumela kha televishini ro vhofholowa u dzhena fhethu na vhori ro vha ri sa dzheni kha dzi industry dza vha ri sa dzheni um, ya ndi pfha uri ah, nṋe nṋe ndi right
ndi khou zwa uri a mafhungo ha ngo fhelela hu tonga uri kha ḓi vha na maṅwe mafhungo ane ndi uri tsha ndu kha ḓi thoma sedza uri ndi ambe kana ndi songo amba hai ao mafhungo o fhelela okay mm. musi kha ri ḓo lavhelesa mbofholowo yo kona u amba nga tshifhinga tshine wa funa mulovha namba mulovha vha vha si nayo yo mbofholowo na musi ri nayo vha tshi lavhelesa vha khou vhona i tshi khou ri shumela riṋe vhaswa vha zwino ah, i khou shuma i khou shuma i ṱoḓa u shumisiwa zwino uh, kha tshiṅwe tshifhinga hu pfhi uh, habits diet mhm. kha rine uh, vhaaluwa kha tshiṅwe tshifhinga ra ri tshi vhona mukhuwa ni kha ḓi sometimes ni kha ḓi mu vhona sa mukhuwa u no ḽa zwori a mukhuwa a bindi a zwi ḽa ndi muhulwane kha nṋe okay ya a ni kone u tou ri ni nga tou ita zwithu ngauri ni vha ni sa ḓivhi zwori izwo zwithu izwi musi ro dzula na avha vhaṅwe vhathu idzi dziṅwe tshaka dzi ri dzhiisa hani zwino ndi tshone tshipiḓa tshine ra fanela uri ri dovhe ri phuletshedze afha zwino mara ngori riṋe ro no gomala havha noni pfunzo i fanela uri i ite zwa uri ni kone u a vula ya mavothi nga maanḓa maanḓa arali ni tshi ḓivha zwa uri hafha noni ndi a hanu Ha hanu ni vula vothi nga tshifhinga tshine na funa. Ni dzhena kha lufhera luṅwe na luṅwe lune na funa u dzhena nga tshifhinga tshine ini na khou ṱoḓa u dzhena ngatsho. A ni thomi na imela muṅwe muthu. Ndi musi u tshi khou ḓivhisa zwa uri hafhanoni ndi hashu. Zwino ri fanela uri ri vhe na houḽa muya wa zwa uri okay shango kheḽi Ndi ḽa hashu naa? Musi ndi afha ndi ḓipfa ndi hayani naa? Zwino ngauri kha riṋe vhaṅwe zwi kha ḓi nga zwi a tatisanyana, huṅwe ni a ita ni tshi humbula zwa kale. Zwino ndo pfa muṅwe a tshi khou amba, okay, kha vha ri ndi ḓe kha uri u amba. musi ri tshi amba ee ni nga kha ḓi amba mara lushaka lwashu a lwa tu tou guda zwavhuḓi nga maanḓa zwa uri hu na freedom uh, of speech ya
a ni koni u sokou amba ni a ra thu guda roṱhe u fana na freedom yeneyi ine ra khou amba ngayo yo swika vhaṅwe vhathu vhanzhi vhashu uh, vhaṅwe vhathu vhanzhi vha sathu u pfesesa zwori hu khou itea mini ndi zwenezwo zwithu zwo balangana so ndi zwenezwi kha tshiṅwe tshifhinga musi u tshi khou tshimbila hafhanoni ni a sokou mangala no gevhengiwa ndi zwenezwi kha tshiṅwe tshifhinga samusi a tshi khou amba sa mufumakadzi nga hafhanoni u kha ḓi ofha nyana zwino hedzi nyofho hedzinoni ndi dzone dzine dza khou ita zwori heinoni freedom yashu isa i vhe i tshi nga a i ngo fhelela a i ngo fhelela arali wo ri vhone ndi tshi khou ri

a si khou kona u tou zwi amba zwavhuḓi um nga nḓila ye apartheid ya vha i ngayo vho shumisa mihumbulo so ndi ngazwo na musi na ṋamusi na musi ri nayo heyi mbofholowo mihumbulo yashu a i thu vhofholowa ndi nga sa zwine vha khou amba zwone wari u tshi vhona muthu wa mukhwa wa pfuka u tshi uri ha hoyu u kha ḓivha kha nṱha kha nṱha vho riṋe ngori mihumbulo yashu a i thu vhofholowa ndi ngazwo na musi u tshi ya huṅwe fhethu u a wana uri u khou thuswa nga muthu ane a vha uri ndi muthu wa murema mara iwe ha tu ha tu fara nga nḓila ine a khou fara houḽa muṅwe muthu wa lukanda lutshena mm. zwino zwi mihumbuloni ya vhoriṋe ndi ngazwo vha khou ḓiri ri kha ḓivha na lwendo lulapfhu ngori mihumbulo yashu naho mbofholowo ri nayo mihumbulo yashu a i thu vhofholowa na luthihi i tshe mm. kule na mbofholowo hu na huṅwe hune ene a tshi swika hone a vhona muthu mutshena kana muṅwe muthu a ḓipfha u nga ri Mm, hu na zwifhinga zwine wa swika fhethu wa zwi fha uri ha hafhanoni nṋe thi nazwo na luthihi um khamusi nga nga nga we nda aluwa hone ndi zwithu zwine hayani vha dzula vha khou ri humbudza tshifhinga tshoṱhe uri havha vhathu vha fana na vheiwe na ni tea u vha fara uri nga nḓila yo nga ri vha fana na vheiwe vha lingana na vheiwe ende hu na zwiṅwe zwine vha zwi amba zwine tshiṅwe tshifhinga zwi nga vha zwi tshi pfala zwi tshi nga zwavhuḓi mara vha dzula vha amba na zwa uri ndi shango ḽa haṋu heḽinoni yani a no ngo tou ḓa no bebelwa hanefho vhomakhulukuku vho bebelwa hanefha mm. zwino ni tea u ḓifara u nga ri ndi shango ḽa haṋu mm. a hu na huṅwe hune inwi na nga ya hone no bebelwa hanefha a hu na huṅwe hune vhomakhulukuku vha vhe vha bva hone ndi, ndi shango ḽa haṋu mm. so ṱhamusi muhumbulo wanga ndi ngazwo u nga nḓila ine wa vhanga yo mara hu na huṅwe fhethu hune iwe u tshi ya na musi iwe u si naho ko kuhumbulele wa zwi pfa kha vhaṅwe vhathu nga nḓila ine vha khou fara ngayo uri a vha khou fara sa muthu ngauri iwe lukanda lwau lu nga nḓila heinoni ine ya vha ngayo u si khou tou mbula nga ri ngori vhewe ni ya bva dzi tv ni tshandu eh, ndi uri ba- vhathu vha ni fara khwine mani vha ḓo ni fara khwine a zwiho hezwo Ai. a zwiho vha kha ḓi- vha kha ḓi u vhona ndi amba uri na iwe muṋe wa ḓi zwa uri ndi murema tshiṅwe tshifhinga wa ri wo- wo dzhena fhethu wa wana uri ṱhamusi ndi vhathu vha vhatshena fhedzi naho vha hu si na zwine vha khou vhudza zwone eh fhedzi wa vhona zwori kusedzele kwa hone tsho tshifhinga a ku tou fara zwavhuḓi ngauri vha u ita uri tsho tshifhinga u pfhe unga ri ṱhamusi iwe a u ngo fanela u vha hafha fhethu hu na ndi na miṅwaha mivhili ndo dzula eh vunduni ḽa western cape ndo vha ndi tshi ndo ḓa- ndo dala na fhethu hono hono lwa zwiḽiwa wana uri ṱhamusi ho ḓalesa nevho vhathu nga maanḓa u tshi to dzhena fhedzi tshiṅwe tshifhinga u sokou pfha ungari ṱhamusi a hu ngo tea u vha hafha fhethu ṱhamusi uka- ṱhamusi wa ḓura a thi ḓivhi mara vhone vha- tsh- na iwe muṋe wa zwi fi- wa zwi pfha uri tonga ndi tea uri nda ṱavhanya nda ṱuwa hafha fhethu ngauri tonga thi ngo ṱanganedzea vho sebe vho sumbedza zwa uri hu na tshifhinga tshine na zwino so vha ya zwi humbula zwa ita zwi tshi ḓa muhumbuloni wavho uri hei habe ho vhuya ha itea zwiṅwe zwithu zwine zwa tou nga u sa vhofholowa hashu sa vharema kha ri ḓo lavhelesa uri ndi nga murahu musi vha tshi khou vhona hu tshi khou itea mini hune vha humela murahu ah, kha ndi ri riṋe vhane nga maanḓa maanḓa a tiri arali u tshi vho ḓivha zwo ri a u nga ri buse ḽo no na vhuthiafhasi u tshi ṱangana na murema a dovha a si u fara zwavhuḓi a murema mm.
zwi vha humisela mulovha namba mulovha yes
zwo u humisela ndi hafhaḽani une wa ri abe u nga ri a ri ngo pfesesa ndima nthihi hune ra khou ya hone u nga ri a ri khou ya bulekeni nthihi zwino mara u tshi huma u ngei murahu ngei ngori ra ri khou babaḓiwa abe ni mushumoni Ni tshi khou dia pika hafhaḽani, havhaḽa vhanna vha vha sa vha vha sa teledzi uri vha ni dzhenise na guten tshi enda nga murahu. Ndi khou amba ni raha. Mm. Vha vha sa zwi teledzi. Ane vha vha sa teledzi uri arali ni tshi khou shuma vha ni holele zwipeninyana. Vha vha sa zwi teledzi zwithu hezwiḽani. Zwino musi mbofholowo hu tshi pfi ro i wana mbofholowo ni ndi tou ri no lavhelela uri zwithu zwi fanela uri zwi vhe khwine nyana mara arali uri zwenezwiḽa zwi khou dovha zwa vhuya mara nga tshifhaṱuwo tsha murema zwi a vhavha zwi a lidza ane ndi fhaḽa hune ni nga kha ḓi vhona ungari hei mani ungari a fhethu hafhanoni vhutshilo vhunoni ungari a si vhutshilo zwino ndi fhaḽa ndo vhuya nda pfa kha maṅwe mafhungo vha tshi khou amba zwori vhathu vhane vha khou khomitha dzi suicide tshivhalo tsha hone tshi khou gonya vhane vha khou dzhia vhutshilo havho yes
zwino u tshi ḓa kha wona musi u tshi wana mafhungo o raloho ndi a thiri ndi mafhungo a khou ḓi ḓa mm. zwino u tshi wana mafhungo o raloho ha dzulisei zwavhuḓi afha ṱhoni mm. ha koni u ṱanganedzea ende arali uri u tshi sedza zwa uri hu pfhi vha khou shavha mini vha khou shavha uri vhutshilo ha ṋamusi u nga ri a vhu tsha tshilea zwavhuḓi a vhu tsha tshilea zwavhuḓi nga nḓila ḓi ngori zwino ro wana mbofholoho
fhedzi u pfa vhaṅwe vhathu vha tshi ri hei ngo nga nḓila ine ho no vhifha ngayo namusi hu vho tou nga ri ngoho hula muvhuso wa mulovha namba mulovha wo vha wo no vha khwine nga maanḓa kha zwine ra khou ṱangana nazwo namusi vha nga ri mini khayo ah, hangeni murahu ho vha hu si khwine hu tou vha ndi ri ho vha hu si na tshithu tshine na khou tshi linganyisa ah, natsho u vhona zwori ho vha u vhifha swika gai zwino musi ni tshi linganyisa hangei murahu u humela murahu a ri humeli murahu ni no hangei ni hovha o khakhea riṋe ri fanela uri ri lugise hafha hune ra vha hone ndi u to uri ro fanela uri ri gudisane uri muthu ndi muthu arali ndo dzula muṱani wanga na vhana vhanga vha fanela uri vha vhone zwa uri baba na mma musi vha muṱani hu a vha na mulalo vha songo vhona ndi tshi vho fara miyavho nga zwikete ndi tshi ri ee ni khou ya gai zwi vha zwo khakhea ndi ngazwo ndi tshi khou amba zwa uri u nga ri lushaka lwa hashu lwa vharema a ra thu tou u i vhona ra i vhonolola heyi mbofhololo mbofholowo ine ra vha khayo a ri koni u i vhona ra i fhedza Ri kha ḓi shotha u gudisiwa hafha fhethu. Na vhana vha fanela uri vha gudisiwe u bva hafha. Zwino na hangei nṱhangeni vha fanela uri vha ri gudise u itela zwa uri lushaka lu lu lu lu kuvheye lu kilineye. Mm. Ah, ndi hezwo zwine nṋe nda khou zwi vhona zwori zwi khou ṋamba zwi tshi khakhea nga maanḓa maanḓa tshi ḓa kha fhungo ḽa havha munna vha khou ri hu na afha une wa ri u tshi tshimbila hone wa ḓipfa u nga ri u nga ri no a si bulege yavhuḓi ni ngauri shango u nga ri ḽo ṱanganana a u tsha ḓivhea zwori nnyi ndi nnyi hafhanoni na fhano musi ri tshi bva hafhanoni a thi ḓivhi zwo ri hune nda khou ya hone ndi ḓo ri tshimbila zwavhuḓi ndi ḓo dzhavhulelwa founu ndi ḓo dzhavhulelwa mm. bege ndi ḓo mm. vha khou zwi vhona zwithu zwo raloho mm. zwino hezwo zwithu hezwinoni ho vha u fanela zwi siho nga hetsho tshifhinga zwi songo tou ḓala ngo tou ralo zwino vhaṅwe u nga ri na tshigidi tshi khou lila ndi nga kha ḓi ri ndi tshi bva hanefha na tshigidi tsha lila nṱha ṱhoho vha khou ri u ḓo ri ndi mini zwenezwo zwino ndi zwone zwithu zwine zwa ita zwa uri u vhone zwa uri hafha hune ra vha hone hu kha ḓi ṱoḓa u kiliniwa ri kha ḓi ri kha ḓi shota pfunzo nnzhi yo u ḓivha zwa uri ro lushaka ri tshimbila nga nḓilaḓe na muvhuso kha u ḓivhe zwa uri vhana kha vha iswe zwikoloni vha songo vha thivhela zwe zwino ndo pfa tshipfi kha tshiṅwe tshikolo ndi yunivesithi iṅwe nga ngeni u nga ri vhanakote vhana na mm. zwikolo zwa hone a vha khou farana zwavhuḓi mm. hetsho ndi tshipiḓa tshine ri fanela uri ri fhe uri a ri tsha vha na tshipiḓa tsho raloho mm. kha helinoni ḽashu ngauri ri fanela uri vhe ri tshi khou uri vhana iyani zwikoloni ni songo ima u itela zwo ri na rina ri ḓo kona u ḓi itela mini mishonga yo fana na heiḽani ya huvhula vhulwadze ha vhuya ḓa fhanoni he ra vha ri tshi ambara dzimask u funi mini ndi ya covid-19 ho vho fanela havha vha tshi vho vhukona ro no vha na vhathu vho no ḓi ri itela mishonga ri si tsha tou lindela uri ri fanela uri ri tou importa huṅwe kana ri fanela uri tou humbela zwo ri ngori hu pfi u khou ḓa izwi zwino hupfi ri to zwi itisa hani no khou vhudzisa maṅwe mashango a ri koni u ḓi itela nga nḓila ḓe mavu a hone ni a farwa nga nḓala mavu a hone a ni limi ndi ngani vha pfhe u tshi pfi hu na nḓala hu na nḓala vhana vha khou farwa nga nḓala ṅwana u a farwa nga kwashe shango ḽi hone na a nṋe limi ngati ngauri ene o bebiwa shango ḽashu ḽo no wana mbofholowo afha yani vhewe ni a ḓi ta tshi tou dzula fhasi namba nga mbofholowo ah, na ḓi humela murahu vha ḓi mu ṱalutshedza uri vhutshilo vho nga nḓila ḓe Mm, hai a ri to amba vho ngazwo Ah, ṱhamusi ndi sokou pfha ungari na vhabebi vhanga naho vho ṱangana nazwo a vho ngo tou ṱangana vho nazwo A- ndi sokou pfha ungari vho zwi wana zwo no vha khwine nyana ṱhamusi a ri to vhuya ra tou dzula vho ra tou amba ngazwo mara ndi a dzula na dzikhonani dzanga ra amba ra amba ngazwo ndi vhona zwi ra zwi thusi ngori roṱhe ri kha murole murole muthihi zwino a zwi thu fana vho na musi u khou tou amba na muthu ane vho ndi mulwane o o- o pfuka khazwo mara makhulu anga vha tshi kha ḓi tshila vha mukalaha ndi vhone vhe nda tshi dzula badi navho vha vha vha khou nṱalutshedza uri ra ṱangana na hezwi ra ṱangana na hezwi ra ṱangana na hezwi um mara zwa zwino hai ahuna muthu ane nda amba naye vho nga nḓila yo tou raloho tshandu kha ri ḓo lavhelesa dziṅwe dza dzikhaedu dzine na ri eh, hedzi khaedu ri khou ṱangana nadzo nga nṱhani ya mbofholowo ine ra vha nayo ndi zwone mbofholowo i khou tea u ri takadza i khou tea u ri ḓisela zwivhuya fhedzi ni nga ri hedzi ndi khaedu dzine namusi ra khou ṱangana nadzo nga nṱhani yeneyi mbofholowo ine riṋe ra khou funa u i ṱanganedza ra i shumisa nga nḓila yone Eh, zwa zwino a thi zwino pfhi um a a ri- a ri ngo tsikeledziwa sa vhathu lune ndi sokou pfhesesa ungari kale eh ho vha hu na zwa zwo uri vhathu vha tsikeledziwe mara u wana uri vha khou ya zwikoloni zwo tou tea uri ni ye tshikoloni fhedzi zwa zwino u tou nga ri ro- ngori ro ro vha na mbofholowoi vhathu vha ḓivhudza uri a na muthu ane a nga mbudza tshithu eh ndi ndi, ndi to nanga ri ndi yango ya tshikoloni kana ndi sa nyango ya tshikoloni fhedzi masiandoitwa hezwo zwithu ndi zwa uri wa ḓivhudza uri a khou a tshikoloni a u khou thoma na bindu a khou ita mini wo sokou dzula hayani ni ḓo ḽa mini um ndi so pfha nga ri eh, mbofholowo ndi yone ri khou i vhona uri ni no vhofholowa uri ni nga ita zwine na khou ṱoḓa fhedzi ni ḓo vha muhwalo na uri um ni ḓo ḓifhedza no dzhenelela kha zwithu zwa vhori ndi zwa ndi zwa zwidzidzivhadzi kana zwiḽiwa zwine zwa pfhi ndi dzi drugs substance abuse eh, na soko fhedzisela ni muthu na vho ri ni khou gidima na shango a hu na vhumatshelo so ndi vhona u nga ri hei mbofholowo yo ḓa ndi zwone fhedzi a ri dzhie vhuḓifhinduleli heiḽa vhuḓifhinduleli ndi ḓo dzula ndi kha- ndi khaḽo ngauri ndi khou pfha u nga ri eh, nga maanḓa vharathu vhanga vhana uri ndi vhaṱuku vho ḓaho murahu hanga ndi khou vha vhona na hanefha dzi ḓoroboni hune ra vhone johannesburg uri u pfhi zwi nga tshikhuwa u pfhi it's just vibes hu khou sokou tshiliwa ndi uri muthu o bva hune a khou bva hone haningei ha masia o ḓa ngeno tshikoloni uj kana huṅwe na eh, vho up vhabebi vha ḓivha zwori o ḓa tshikoloni ene u khou ita zwa zwo bva nnḓa ha nḓila ngauri u ḓivhudza zwori a huna muthu ane a vha uri u ḓo mu kombetshedza uri a ye kilasini ndi vhutshilo hawe so pfha ungari sa vhaswai mbofholowo ndi zwone yo swika fhedzi a zwi ambe zwo ri ri tea u tou ḓigeḓa ra si ite zwiṅwe zwithu nga matshilo ashu mulanga iyi mbofholowo vhono nga ri nga i tsireledza nga nḓila ḓe uri i kone u rathela na kha murafho une wa ḓa
um ndi vhona u nga ri nga i tsireledza nga ngo ambesa ngayo um sa vhunga ri tshi khou amba nga dzikhetho riṋe thi ngo khetha ngori ra ri sa koni u dzula fhasi ahuna muthu we nda kona u dzula fhasi naye ra amba nga mbofholo uri ri tea u ya ra khetha ri ita mini so arali ra kona u dzula fhasi ra ra humbudzana zwavhuḓi uh, na nga vhundeme hayo ngori u tamba ngo mbofholowo ndi ya ndeme ra humbudzana vhundeme hayo uh, ra zwi ita na zwo ri ndi soko funga ri na musi naho zwi tshi funziwa tshikoloni ngori nṋe ndi kha ḓi zwi humbula ndi tshi funziwa nga mbofholowo a zwi funziwi nga nḓila ine zwa tea u funziwa ngayo Ndi pfha ungari pfunzo ya hone yo ḓalesa uri u vhudza hune ra bva hone u fhirisa zwine ra nga ita u swikelela hune ra khou ṱoḓa u swikelela hone so arali ra nga fokhasa nga maanḓa kha uri ri ri ambe nga u swikelela hune ra khou tea u swikelela hone zwi nga vha khwine nga maanḓa
vhusevhe vha vha hone musi zwithu zwoṱhe zwi tshi khou itea vho ḓi zwi vhona nga maṱo kha ri ḓo lavhelesa uri ri tshi khou lavhelesa hune ra vha hone na musi sa shango ḽa afrika tshipembe vha nga ri zwe vha vha khou lwela zwone vho zwi swikelela
a zwa thu fhelela
ho sala mini
a zwa thu fhelela tshanga tshithu tshihulwane ndi tsha uri vhana vha iswe zwikoloni nga muvhuso hetsho ndi tshone tshanga tshi tsho vha tshi tshone tshipikwa tshihulwane tshanga hetsho tsha uri vhana kha vha iswe zwikoloni a tiri zwino mbofholo uri i wana zwino arali ro i wana zwi amba zwori ro wana shango ḽashu murahu thiri zwino arali ro ḽi wana a ri ḽi shumise zwine zwa amba zwa uri mbofholowo arali no i wana no i wana mara mbofholowo i ḓo vha mbofholowo ngauri ra kona u i shumisa ra kona u i bindudza vha vha khou mpfa zwo ndi vhori mini ngauri i nga sokou vha hone mbofholowo ra dzula ra sokou ni tshi tsha na soko na ima getheni gethe ya soko tswiri swaro tswiri ḽa ṱavha ḽa kovhela ni songo ita tshithu a ni nga ḓo i vhona heyo mbofholowo ndi khwine ni tshi khou lingedza u fara fhaḽa na fhaḽa
vha tshi ri a ri nga ḓo i vhona iyo mbofholowo hu na vhaswa vhane na ṋamusi a vha thu thoma i vhona ngauri musi muthu a tshi khou aluwa nga maanḓesa arali muthu a aluwa muḓini hune ya vha uri vha a kona u mu fha vhuswa na tshisevho ha pfesesi vhuṱungu lu na muṅwe muthu ane a nga vha a si na vhuswa na tshisevho ndi khou zwi vhuisa ngeno kha fhungo ḽine ra khou ḽi amba uri hu na vhaswa vhane vha vhori a vhathu pfesesa nga maanḓesa uri ho itea mi ndi zwone vho zwi vhala kha dzibugu na zwikoloni mara vha sokou pfha ungari a ndi zwezwiḽa zwo itea mulovha namba mulovha ndi zwifhio zwine vha khou ri sa vhaswa ri khou funa u ḓi rwa khana ngazwo zwine zwa vho ri ro zwi wana nga kha mbofholowo ah,
ah, ndi nga tou ri mini na nga maanḓa maanḓa nṋe ndi nga ambela ha vha vhana riṋe kha riṋe ee ro kona nyana mara ri kha ḓivha hafhanoni ri kha ḓivha na tshililo tsha uri mbofholowo ro i wana mara a ri ngo i wana yo fhelela tshithu tshihulwane ndi hetshinoni mara tshi ḓo ri lwisa a thi ḓivhi zwauri ndi to zwiambaoḓo
zwo rine ri khou lwela shango vhomakhulu washu vho vha vhe vhalimi zwino arali ni si naḽo heḽi shango zwi amba zwori a ni na kholomo kha vha ḓo mmbudza fhaḽa venḓa ndi nnyi ndi vhathu vhangana vhane vha tou vha na dzikholomo dzine vha nga kona uri dzi vha vule butshara ngadzo
a si vhanzhi a si vhanzhi zwi tshi khou itiswa nga mini nga space kholomo dzi ṱoḓa pfulo mbudzo mbudzi dzi ṱoḓa pfulo u lima hu ṱoḓa space zwino arali ni si nazwo hezwo zwithu zwoṱhe zwi amba zwori a ni na tshithu zwino aya mapeni one ni ḓo a wana gai ni ḓo a wana ngori nda ni hira tsimuni yanga ti ri ndi wone mushumo arali ni tshi bva ni tshi ri ni khou ṱoḓa mushumo ni khou ṱoḓa kha nnyi hoyo mushumo ngauri arali ni na shango ni a kona u ḓi itela mushumo athiri ni ḓo lima na rengisa vha ḓo lima dzinḓuhu vhone riṋe ra lima zwikoli nga hafha vhone vha ri ḓisela eh, na kute mufaro wa dzinḓuhu riṋe ra vha ḓisela mufaro wa zwikoli vha na mirambo vhaḽa vha na mini ha vha uri a hu na kwashe a hu na ṅwana o no lwala kwashe zwino mara ṋamusi vhana vha khou lwala kwashe ngauri a ri na shango a ri limi ana tshelede a i ḽiwi ane a ri i holi yeyi tshelede
tshenthu ni tshi khou thetshelisa zwine vha khou amba zwone ni ngo pfha ungari ro vhofholowa
hei um thikhedzo ndi lifhi- ndi i fhindulise hani fhedzi uri vha tshi khou amba zwe vha khou amba nda ḓelwa nga muhumbulo wa uri na pfunzo ine ine ra- ine ra vha nayo ndi zwone ri khou- khou- ri khou kona u ya zwikoloni zwa zwino fhedzi eyi pfunzo ine ra vha nayo i khou kona u tandulula thaidzo dzine ra khou ṱangana nadzo nadzo na zwa zwino ngauri u khou wana uri eh hu khou iwa zwikoloni fhedzi hune zwa zwine wa wana uri ro ya ri na mabambiri mishumo ya zwanḓa ri i koni eh ha vho to ḓa vhathu vho no bva nnḓa vha ḓa vha ita heyo mishumo ende soko pfha nga ri eh tsho tshifhinga wa ri khou tshimbila u khou wana ndi mimoḽo ine ya khou fhaṱiwa yo ḓale mimoḽo u tshi dzhena nga hafho ndi na moḽo muswa wa ḓivhusa uri hu tou nga hafha afrika tshipembe yi ri khou u gudisiwa u shumisa tshelede u tou re u renga u renga zwo ri khou renga ndi ngani hu si na dzi factory dzine dza khou gudisa vhana u ita haya mavhudzi u ita zwithu zwo ndo nanga mavhudzi anga ni songo nanga zwienda zwa mutana ngombo ri wani songo nanga zwienda no ndo nanga mavhudzi anga u ita
a thi ndo sedza ini eh ndi ambo ri eh ndi soko pfha nga ri pfunzo ndi zwone i kho ri gudisa uri ri shume dzi ofisini mara tshino vhavha ndi tsha uri mini na dza dzi ofisi dzine dza vho ri kho tea u shuma khadzo Ri khou wana zwikhala naa? Dzo farwa nga vhafhio? Ndi amba lukanda, dzo farwa nga vhafhio? Vha khou ri tendela naa? Eh, ndi tshini tshine ra nga tshi ita rine sa vharema tshine tsha ḓo ri manḓafhadza ngauri hezwi zwa uri eh, ndo dzula hafhanoni nda ri ndi ya u gera mavhudzi hei wambo ri a thi koni ndi khou tea u ya huṅwe no rali ni miss p ni khou pfha uri ndi yango tama nala a ni koni a ni koni no runga arali ṱhamusi rokho ya kheruwa ni nga si kone no tou vhea ni aleṱe na ri ngauri a ri khou gudisiwa eh, tshikili eh, pfunzo ine ra vha nayo a i khou tandulula thaidzo dzine ra khou ṱangana nadzo khamusi mulaedza une vha nga u sia eh, ndi ḓo thoma kha tshandu mulaedza une na nga u sia ndi ḓo mbalekha ḽiya ḽa pfunzo na vhofholowa ndi zwone muswa yani tshikoloni hezwi zwo ri ni ḓo dzula ri dzi content creator roṱhe ra vha dzi influencer na mini ndi zwone eh, fimini dzi instagram na dzi tiktok na dzi tiktok dzo ri itela hezwo zwikhala zwa uri ri, ri ite tshelede fhedzi ni songo bva fha bugu bugu a i lumi hezwo zwithu ndi tshikhuwa mani ndi u tou vhala wa pfesesa wa swika wa ṅwala miṅwaha miraru kana mina a si zwithu zwo no dina nga maanḓa hezwo nṋe ndi funa muthu une a vha uri u funa tshikolo hezwo ndi nga si dzike khazwo ndi funa muthu ane vha funa tshikolo zwino ndi khou shumisa hetshi tshikhala ngauri ndi a wana vha um vhasidzana na vhaṱhanga vhane vha ḓa kha inbox yanga kana kha dm vha tshi khou mbusa uri um tshanduni ndi yo ngo swikela hafho hune na vha hone fhedzi ndi ngazwo ndi tshi pfha ungari um ndi ndi, ndi tea u dzhia eh, vhuḓifhinduleli ha uri ndi a vhudze nga tshikolo a hu tsha- a huna zwiṅwe ndi nga si ri a thi muthu wa dzi shortcut eh, ndi ya tshikoloni nda volunteer hanefho nda khou volunteer hone uri ndi khou- ndi ḓi manḓafhadze uri ndi vhe- ndi swike hafho hune nda khou- nda- nda vha hone zwa zwino tshiṅwe hafhu eh, muthu kha tende u kaidziwa na u thetshelesa and u thetshelesa a si mafhungo a uri u khou thetshe- thetshelesa mubebi kana eh, ṱhamusi vho vhomane kana vhomalume hanefho eh, muvhunduni muvhunduni a a- a- a ri ḓigudisa u thetshelesa ri ri ḓigudisa na u kaidziwa mulanga
na nṋe ndi nga ri ndi pfunzo mara pfunzo yanga a si ya tshikolo yo ya tshikoloni wa dzula fhasi ndi soko pfha ungari arali ra, ra kona u, u mihumbulo yashu ya funzea hu na zwiṅwe zwithu zwine ndi soko fa ngari zwithu zwinzhi zwo no khou itea kha shango ḽa vhoriṋe ḽa zwino zwi khou itea ngori mihumbulo yone ndi miṱuku a yo ngo ṱanḓavhuwa a yo ngo funzea um hu na zwithu zwine zwa khou itea zwino nga maanḓa zwezwi zwo lwa vhafumakadzi na vhana um zwo zwa u tshipa vhana vhaṱuku zwi khou itea ngori muhumbulo wa muthu vho songo ṱanḓavhuwa hu na zwiṅwe zwithu zwine ndi soko funga uri hu na iṅwe pfunzo hu na type ya pfunzo ine i khou shotha kha muhumbulo wawe so ndi nga ri pfunzo mara fhedzi u ya tshikoloni ndi zwa ndeme nga maanḓa nṋe nṋe hashu vhathu vhoṱhe vho funzea so ndi a zwi vhona zwori ndi zwa vhuṱhogwa uri muthu a funzee mara ri tea u dovha ra funza na mihumbulo yashu hu na zwiṅwe zwithu zwine ni nga si zwi gude kilasini hu na zwiṅwe zwithu zwine ini muṋe ni tea u tou ḓifunza na funzwa na nga vhaṅwe vhathu mara ni songo zwi vhona kilasini and ndi soko pfha ungari arali ra mihumbulo yashu ya funzea u swika hanefho hu na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwine zwa nga vha uri a zwi nga si itee zwine zwa khou itea ṋamusi ndi zwezwo vhusevhe mulaedza wavho ri tshi khou vala eh, uno ṅwedzi wa mbofholowo wa mbofholowo
vhuthu heḽi heḽi ḽipfi ḽinoni ḽi kha ḽi kha tshaka nnzhi vhaṅwe vha ri ubuntu zwino mara a ḽi khou shuma nga nḓila yone ni ngavhe ri tshi shumisa vhuthu vhuthu i vha i yone direction ya zwa uri muṅwe muthu ni mu fara nga nḓilaḓe vhuthu hezwi zwine ene a khou zwi amba na zwone zwo vha zwi nga zwi ḓo itea ni zwino ndi ngoho mihumbulo i kha ḓi vha miṱuku hafhanoni u kha ḓi tou ṱoḓea pfunzo khulwane nga maanḓa ende ṱhamusi na na mapholisa ngavhe musi vha tshi fara muthu vha mu fare vha mu honele hangei na ene a kone u zwi pfa zwo ri na u ita zwithu zwo raliwo a si a si a zwi ngo luga ni khou tshinyela vhaṅwe vhathu vhutshilo ndi u amba izwi a vha khou zwi amba na zwiḽa zwe nda ndi tshi khou amba na vhone ndi tshi ri okay arali uri ṱhamusi nṋe ndi eh, ri vhafunwa nda mu rwa nga mpama ene u vhona u nga ri ndi a mu funa zwino a ri tingeleze helinoni ḽa vhuthu arali ri tshi ḓa kha uri ri khou farisana hani arali ra dzhenisa vhuthu ro vha ri tshi ḓo kona u u ḓithusa kha zwithu zwinzhi zwo kombamaho zwino ngauri vhuthu hovhu noni u nga ri nahone vhu khou xela heḽi lipfhi ḽi khou xedza vhune a na rine vhathu hune ra khou dzula hone a a ri tshe naḽo ṱhamusi ṱhamusi zwi khou ḓiswa nga uri muthu ane a khou dzula nga hafhanoni wa muneiba wanga na musi o tou pfulutshela zwe zwino a ri ḓivhani zwine zwa amba zwa uri structure hetshiḽani tsha community na tshone tshi khou fa Zwino arali tsho fa zwi amba zwo ri nga hafha next door uri hu khou itwa mini hu khou rhuwa nyi nga hafhanoni na ri dzheni fhethu mhm.
vho sebe mulanga tshandu ndi khou livho nga maanḓesa vho swika fhano a ḓuvha matekwana vhuḓi
zia kha la mosan city vho farana zwanḓa na vha sabc mbekanyamushumo ya rodigeda i ḓo vhudzisela mbekanyamushumo yo khetheaho ine ya ḓo vha yo lambedzwa nga vha top t hu itela u tikedza iḽo bepha kha vha ṱangane na miss p a tshi ḓo vha dzula na vha top t vho sam maḓuwa vhege fhelo ro vha ḓisela mbeke ya mushumo ya roḓigeḓa yo lambedziwaho nga vha top t ro dovha hafhu ra vha ḓisela na musi ri khou vha ḓisela heinoni mbeka ya mushumo yashu ine ya vha uri ndi ya ḓikiṱa ine ya vha uri yo lambedziwa nga vha top t tiles na mbeka ya mushumo heinoni ine vha ḓo i vhona kha roḓigeḓa ri navho hafhanoni mulambedzi wa heinoni mbeka ya mushumo vhane vha vha vho sam maḓuwa u bva top t tiles ni vha ndekwana vho maḓuwa ndi matekwana msp Kha ri ḓo lavhelesa uri heḽi ḓikiṱa ḽa Ziakhala mu Sun City ndi kale ḽi tshi khou ambiwa u tou bva tshe vha swika ndavhelelo dzavho zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe miss p hafha dzi khou vhuya ma zwe nda vha ndi khou takalela nga maanḓa ndo ri ndi khou dzhena nda wana vhaṅwe vha khou imba luṅwe luimbo miss p lune lwa yelana na thaini holwimbo vhakhosukori dza luvhondoni na dza fhasi
ndi musi vha tshi khou dzhena ndi musi ndi khou dzhena misp vho vha vha tshi khou dzi hwelela thali nda zwi pfha uri nga ngoho hu na dza luvhondoni hu na dza fhasi misp hafha na musi dzi khou vhuya zwa vhukuma ndi vhona uri ndavhelelo ye ra vha ro i lavhelela um ndi nga tenda uri ro i wana ngauri zwoṱhe zwine ra khou zwi vhona hafhanoni zwo naka zwo tou naka sa porcelain tile top t tiles okay okay a ri ḓi lavhelesa uri u vha tshipiḓa tsha bepha ḽo tou raliho zwi zwi amba mini kha vhone zwo dovha hafhu zwa amba mini kha vharengi na vhathu vhane vha tikedza top tita zwine ndi nga amba zwone kha rine ndi zwa uri zwi amba zwinzhi ngauri musi arali ra sedza misp musi arali ro takala nga tshivenḓa ri a imba musi arali ro kwata ri a imba zwino musi Eh, eh, hu tshi vha na bepha ḽo no nga heḽi no ḽine ha vha hu tshi khou imbiwa top t tals ya dzhena nga ngomu ri wana zwi zwa ndeme ngauri ri fanela u ṱuṱuwedza havha vhaimbi vhashu uri vha kone u imba uri na matshelo vha kone vho vha kone vho uri vha wane vho tshine vha nga kona u fara kana tshaho tshine vha nga kona u ḽa tshone miss p hezwi zwoṱhe zwi konadzea nga murahu musi top teachers yo dzhenisa tshanḓa zwino ndi nga amba kha vhaṅwe vhalembedzi na uri o vha a sathu i vhudzisa uri a ro ngo laṱa mizwii ro vhulunga lunzhi ende ndi na vhuṱanzi ha uri na vharengi vha top titals hune vha vha hone vho takala ngauri thaili dzavho a vho ngo dzi renga huṅwe fhethu hune a vho ri o xela kana fhethu ho laṱeaho vho dzi renga fhethu hone hone
bepeloni li kha ḓi tou thoma sikalekani khombo ri ri to swika tshivhilelani Eh, ndi zwifhio zwiṅwe zwine vha khou lavhelela u zwi vhona nge nga muṅwe Eh, u ya zwiḓivha ngauri vhoi eh, rine ri khou ḓiwela vho uri ri vhavenḓai ri khou ṱoḓa u- upfhi mini ndi u sakhela fhasi hu si kale ndi khou amba lula luimbo lune a ḓivha uri luimbo ri kha ḓi nyaga u sakhela fhasi ende a ri sakheli fhasi ri songo fara bommbi ri khou tea u sakhela fhasi ro fara bommbi ri sakhele fhasi ro fara thaili ri sakhele fhasi ro fara pende u sumbedza uri nga ngoho dzi khou vhuya vhukuma msp ri khou humbuledza vhana vha mausiana vha thetshelisi vha phalaphala fm vhane ri a zwi ḓivha uri vhunzhi havho ndi vharengi vha top titals eh, mulaedza une ndi nga vha vhudza wone ndi wa uri u renga ha top titals vha vha vha songo laṱa top titals ndi vhengele ḽa vhathu ndi ngazwo na namusi ro ḓo lambedza hafhanoni ri tshi ita uri zwashu na zwone zwi nake zwino kha vha dzhene muṱani wa totitas vha renge ende musi vho renga vha zwi ḓivha uri misi yoṱhe vha ḓo vhona luhafhulelo lune vhone vha ḓo ita uri muḓi wavho u nake miss p ndo takala nga maanḓa na musi vha ḓivha nga maanḓa ende a thi ḓi uri heḽi dakalo ndi nga to ḽi sumbedzisani u a zwi ḓivha uri vho dokotela vho vhuya vha amba vha ri ndi nga jampa nda fhedza ndi gana mara yesu a tshi ri gana kha ri gana hu na thaili
vhomaḓuwa ke avho ndi vhane vha bva top details ri khou livhiwa nga maanḓesa u lambedza havho